יעדע מענטש זעט אויס אנדערש, יעדע מענטש טראכט אנדערש, יעדע מענטש האט אנדערע פילינגס, יעדע מענטש האט אנדערע אנדערע חינוך געהאט, יעדע מענטש איז א אנדערע וועלט, יעדע מענטש איז א וועלט פאר זיך, סאו וואס איז שייך צו קוקן אויף א צווייטן? ער איז יא גוט, ער איז נישט גוט, ער איז חשוב, ער איז נישט חשוב, וואס קוקסטו בכלל אויף א צווייטן? וואס רעדסטו בכלל פון א צווייטן? קוק אויף זיך! זיי ביזי מיט דיין וועלט! ווען יעדער וועט זיין פארנומען מיט זיך, ווען יעדער וועט זיין פארנומען מיט זיך, דאס וועט זיין די שלימות, דאס וועט זיין, דאס וועט זיין די גאולה. אזוי שטייט אין פסוק אז משיח וועט קומען. אין ישעיה שטייט א מורא'דיגע פסוק וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען, אז די א קי מיט א וואלף וועלן פאשענען צוזאמען. און א לייב מיט מיט מיט מיט מיט די שעפעלעך וועלן פאשענען צוזאמען און די קינדער וועלן זיך שפילן מיט זיי מיט א שלאנג און מיט א וואס וואס וועט זיין? קיינער וועט נישט זיין פארנומען פאר צו צו מסכן זיין די וועלט, קיינער וועט נישט זיין פארנומען מען דארף אויפטון, יעדער וועט זיין פארנומען מיט זיך, עס קען אראפ שטעלן א קינד מיט א לייב מיט א מיט א שאף מיט א שלאנג, קיינער וועט נישט זיין, די גאנצע גלות איז יעדער איז פארנומען מיטן צווייטן, דו קענסט נישט פארעכטן?

זי זיי פארנומען מיט מיין גשמיות, זיי פארנומען מיט מיר, זארגסט דיך פאר מיר, זארגסט דיך פאר מיין גשמיות, פרעג מיר צו איך האב שוין געגעסן, צו איך האב א, צו איך בין שוין, איך האב, איך האב א בעט, איך האב אנצוגיין אין לעבן, ווילסט העלפן מיט רוחניות, זיי ביזי מיט דיין אייגענע רוחניות, זיי ביזי מיט דיין אייגענע רוחניות, און זיי ביזי מיט מיין גשמיות, ווען יעדער וועט זיין פארנומען מיט זיך אליינס, דאס וועט זיין די גאולה, דאס וועט זיין די גאולה, יעדער איינער, קיינער זאל נישט האפן פון אים, קוק אן, ער איז א שוואכער בחור, ער איז א חשוב בחור, ער איז א באם, ער איז א שייגעץ, וואס, וואס קוקסטו אויף א צווייטן, דער בחור, דער בחור איז א חסידישער בחור, ער גייט מיט א וואלענע ציצית, און דער בחור איז א שוואכער בחור, וואס ווייסטו, מען קען אים גיין אנגעטון מיט שמונה בגדים און זיין נעבעך אזוי ווייט פון די אייבישטער, וואס קוקסטו אויף א צווייטן אפילו, וואס זעסטו א צווייטן, דו זעסט א צווייטן, העלף א צווייטן. טראכט איך צו מיר, זיצט א מענטש אויף א טונקעלע ראוד, ער קען אפזיצן ביז פארטאגס, קען א מענטש, ער קאלט אריין אינמיטן די נאכט צו אידן, און איי וויפיל מענטשן דארפן די חסד וואס דעם קאלסט, נישט נאר דו, זיצט א אפיס, איינער הייבט אויף טעלעפאנס, און דער אנדערער געט איבער, און דער אנדערער געט איבער און קאלט אריין, און ס'קומט אן א קאל און ער פארט ארויס און ער העלפט אים אראפ לייגן א נייע רעדל, און יענער קען אהיימפארן מלא שמחה, אסאך חסד, מהרש ת האט אמאל געזאגט ביים שיעור, בזכות חברים בזכות הצלה העט משיח קומען. ווייל איך בין פארנומען נישט מיט דיין רוחניות, איך בין פארנומען מיט דיין גשמיות, איך וויל זען אז דו זאלסט האבן א גוטע קאר, דו ביסט אויסגעשפארט, איך וועל דיר העלפן זאלסט אריינגיין אין דיין קאר, קענסט נישט פארן די רעדל האט זיך געכאפט א פלעט, איך וועל דיר העלפן מיט דיין קאר, איך וועל נישט העלפן דיין רוחניות, רוחניות זאל זיין פארנומען מיט מיר. ס'איז געווען אמאל א ברסלב'ער חתן, ס'איז מיר געקומען פארציילן, האסט געזען די בחור כ'מון לצלן! כ'מון לצלן! זאגט ער אים קוק הער, איך בין א ראש ישיבה, איך האב אין מיין ישיבה צוויי הונדערט אַכט און פֿערציק בחורים, כ'האב נישט קיין פלאץ פאר נאך א בחור. זאגט ער אים דו ביסט א ראש ישיבה? ביסט א ביזנעס מאן! דו ארבעטסט, נו, דו דעליווערסט סחורה. זאגט ער אים איך האב א ישיבה פון צוויי הונדערט אַכט און פֿערציק בחורים, ווער? זאגט ער אים איך בין א ראש ישיבה אויף מיך אליינס, איך האב רמח אברים, רמח איז צוויי הונדערט אַכט און פֿערציק, ווילדע בחורים, איין בחור הייסט א רעכטע אויג, איין בחור הייסט די לינקע אויג, איין בחור הייסט א אויער, איין בחור הייסט די נאז, איין בחור הייסט די מויל, די האלט נישט ביים פאלגן, וויפיל איך מאל איך זאג פאר די מיינע בחורים, קוק נישט, ער קוקט ווייטער, וויפיל מאל איך זאג פאר מיין בחור, רעד נישט קיין ד, ער רעדט ווייטער, און נאכדעם האב איך א בחור וואס הייסט די פינגער, די פינגער, און און און און כסדר, זיי ווילן נישט פאלגן, ווי האב איך צייט צו גיין קוקן יעצט רעדן וועגן א צווייטן בחור, ווי האב איך צייט אריינצונעמען נאך א בחור אין מיין ישיבה, איך בין פול. איך האב נישט קיין פלאץ אין מיין ישיבה, ווער רעדט נאך א מענטש האט חתונה געהאט און א מענטש האט קינדער.